Матур күркәм кыяфәттә яратучы, үзенең ризалыгы белән җәннәткә кертүче, үзенең ачау, ачуы белән газабы белән җәһәннәмгә кертүче, бердәнбер гыйбадәткә лаек булган зат Аллаһ Хак Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә ирешсә иде. Сөекле Рәсүлебез Әкрамыбыз Пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләмгә салаватларыбыз, сәламнәребез ирешеп, инде безгә аның артыннан ияреп, аның өммәтеннән булып, аның шәфәгатенә юл сорарга насыйп итсә иде. Бүген җомга көн, олы көн. Инде Аллаһ Тәгалә ошбу көннәребезне мөбарәк кылып, атлаган адымнарыбыз саен мәчетләребезгә килеп, Аллаһ Тәгалә йортында гыйбадәтләрен кылларын кылганыбыз саен Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбызны кичереп, әҗер-савапларын ирештереп, инде тагын да олуг дәрәҗәгә ирешеп, тагын да олуграк, хәммәтлерәк сәнәле эшләргә ирешеп, инде даимчылык кылып шушы изге гамәлләрдә үзенең ризалыгына бу дөньяда, киләсе дөньяда да ирешергә насыйп итсә иде. Инде бөтен кеше дә ишеткән, бөтен кеше дә белгән бер шундый э, вакыйга белән үзегезне искә төшереп таныштырасып китә. Бер вакытны әтисе белән баласы ишек белән ишәк белән барган, ишәк белән бар, ишәк белән базарга барганда әтисе һәм баласы ишәкне кулга тотып базарга баралар. Бер кеше күреп, әйтә монарга, Нинди сез кызык кешеләр? Ишәкне сез нәрсә өчен алдыгыз, әгәр дә сез икегез дә җәяү барсагыз, диде. Инде шулай дигәчтән соң бу әтиле улы дөрес әйтә бу дип ишәккә утырдылар. Хәзер беразрак баргачтан соң икенче кеше әйтә, Сез нинди кешеләр? Нигә мескен хайванны жәлләмисез? Икәүләп шушы бер кечкенә ишәккә утыргансыз. диеп әйтте. Инде әтисе әйтте, бу кеше дөрес әйтте. Һәм үзенең улын утыртып, үзе төште. Тагын беразрак баргачтан соң, инде тагын берәү кычкыра. Нинди бу? Ятсыз малай. Инде олы яшендә булган атасын җәяү йөртеп, үзе ишәктә бара. Дигәчтән соң, инде бу дөрес кеше әйтте. Инде малайны төшереп, хәзер малай җирдә тотып атасын утлата. Инде хәзер әзрәк барганнан соң икенче берәү әйтә, Кара бу, ятсыз атаны, кечкенә баланы җәяүләп йөртеп, үзе ишектә бара дип. Соңыннан соң атасы әйтә, гомумән, кешеләр артыннан, кешеләр сүзеннән ияреп, Бернинди дә мәгънә юк. Берсенә дә беркайчан да риза булып булмый. Бу кызык риваять, әмма ләкин бу безнең тормышыбыздан туп-туры йөрәккә үтеп, менә безнең дөньялыкның ачып биреше әйбер. Без ияләшкәнбез кешенең сүзенә. Яшәп, карап, кешенең сүзенә карап, кеше нәрсә әйтер дип яшәп өйрәнергә. Һәм шуның белән яши-яши без онытылабыз да, Кеше сүзен иярә-иярә, кешегә беркайчан да риза булмыйча, беркайчан да үзебезне тынычлыкта таба алмыйбыз. Инде хәтерегездә әйткәнем, әйткәнемчә, шундый сорау да биргәнем Рамазан аенда. Нишләпсем мин? Үзем генә булганда подтягиваться, ягъни турникта 5 тапкыр гына ясый алам. Ә кешедән калганда, кеше белән ясаганда 8 тапкыр. Утыручылы 20 процентка көч арта. Ягъни безнең кешегә булган мөнәсәбәтебез хәтта менә шушы тән, мускуллар, микроорганизмнар дәрәҗәсендә дә безгә тәэсир итә. Тәэсирсез калмый. Безгә кешенең каравымы, каравы түгелме, ягъни булуы булмау шуның хәтле зур безнең өчен аерма. Хәтта Ул кеше минем яндамы, минем янда түгелме, минем тәнем хаман шул. Минем теләгем хаман шул. Аллаһ субхана ва тааля Куръани Кәримдә дә безләргә шундый кызык үрнәк күрсәтә, әйтә, сөйли. Сез нәрсә әйтерсез шул кеше турында?

Яни әгәр дә коллык заманы булса, крепостное право булса, һәм бил бер колның ике хуҗасы булса. Берсе әйтә, алып чык атны далага ди. Икенчесе әйтә, атны җик әйдә ди эшлибез ди. Хәзер бу атны җигеп эшләсә дә монарга ләгә. Моның белән риза түгел. Атны чыгарып далага җибәрсә дә, моның белән хуҗасы риза түгел. Ягъни моның ике хуҗа булуы моны упкынга тарта. Ничек кенә бу эшләсен, аның белән барыбер риза булмыйлар. Менә Аллаһ субхана ва тааля безләргә бу үрдәкне күрсәтә ни өчен? Ширк мәсьәләсе буенча. Ягъни кеше, бу кеше икенче кешенең дә ризалыгын эзли, өченче кешенең дә ризалыгын эзли, дүртенче кешенең дә ризалыгын эзли һәм берсе дә беркайчан риза түгел. Тормышың үтәчәк шулай. Әйтмешли, как белка в колесе. Җөгерәчәксең берсенең арасы белән икенчесе арасында. Берсе белән мөнәсәбәтне яхшыртып, икенчесе белән өзелеп, икенчесе белән яхшыртып, Тегесе белән яңадан өзелеп. Кеше эшкә бара, эштә, ни өчен эштә, менә кайсы җирләрдә 5-4 начальник булган җирдә гел бардак дип әйтәләр. Чөнки бу кеше икенче берселәй бер начальник беренче әйтә, икенче начальник икенче әйтә, өчесе өченче әйтә. Хәм бер кашында хәм эшче дә шушы эшләмәгә лучше анарга эшләмәскә. Лучше бер нәрсә дә эшләмәскә. Әгәр дә эшләсәң, әрләүчеләр күбрәк була. Менә шуның кебек тә тормышыбызда да нәк шулай. Өйдәме без телибез, хатыныбыз белән әниебез арасында мөнәсәбәтне яхшырта, әниебез белән кайнанабыз мөнәсәбәтләрен яхшыртырга, балаларыбыз мөнәсәбәтен яхшыртырга без бөтенесенең араларын яхшыртмакчы булабыз. Әмма дә ләкин әгәр дә без Аллаһ Тәгалә белән үзебез арасында мөнәсәбәтне яхшыртмасак, калган мөнәсәбәтләр безнең белән һәр вакытта начар уен уйнаячак. Әгәр дә безнең Аллаһ Тәгалә белән безнең арабызда мөнәсәбәтләр нык булмаса, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне Аллаһы дип кабул итеп, аның сүзен эшләсәк, эшләмәсәк, һәм дә тыелганнардан тыелмасак, кем белән белән генә, нинди генә мөнәсәбәт, башка бөтен Аллаһ Тәгалә ясаган мәхлуклар белән, созданиеләр белән мөнәсәбәтне ничек кенә яхшыртырга теләмәсәк, Аллаһ Тәгалә яхшыртмаячак. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәгалә үзенең бер кутси хәдисләрендә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху әйтте: "Әгәр дә Адам баласы Аллаһ ризалыгын калдырып, кеше ризалыгын эзләсә, Аллаһ Тәгалә аңа үзенең ачуын һәм теге кешеләрнең дә ачуын төшерер диде. Алар да аның белән риза булмас, Аллаһ Тәгалә дә аның белән риза булмас. Әгәр дә Адәм баласы кеше, кешеләр ризалыгын калдырып, Аллаһ ризалыгын эзләсә,

Аллаһ Субхана ва Тәгалә шул кешене яратыр, әгәр дә ул кушкан әйберләрне, әгәр дә ул, ягъни фарызлары белән, нәфелләре белән даимчылык кылынса, Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу кешене яратыр. Әгәр дә Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны яратса, ул аның күрә торган күзе һәм ишетә торган колагы булыр. Әгәр дә бу кеше Аллаһ ризалыгын эзләп, кеше ризалыгын калдырса, Аллаһ субхана ва тәгалә аны зур дәрәҗәгә ирештерер. Әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын, әгәр дә ул ярдәм сораса, Аллаһ Тәгалә анарга ярдәмен бирер. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кул күтәрер, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләгә кул күтәреп, кул күтәреп, нигъмәтләр сораса, Аллаһ Тәгалә ул догага җавап бирер диде. Ягъни, шуның хәтле зур тормышыбызда урын алып тора, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын эзләп, кешеләр ризалыгын калдыру. Ягъни бу әйтелми бөтенләй кешеләр турында уйламау турында. Ягъни үзеңнең тормышың үзең генә һәм Аллаһ арасында, ягъни шундый изгой булып яшәү турында. Бу әйтелә шул очракларда, кайчан син Аллаһ Тәгаләнең, ягъни Аллаһ Тәгалә куйган чикләрдән чыгасың, ниндидер кешенең ризалыгын эзләп. Бер кечкенә генә пример, үрнәк. Һаман да шул бер сакал ди инде. Нигә сакал үстермисең дип сорасаң, нәрсә ди? Кайткач хатын миңа нишләтә? Хатын нәрсә әйтә? Яли менә бу үрнәк. Нәрсәгә үрнәк? Хатыныңның ризалыгы Аллаһ Тәгаләнең ризалыгыңнан өстен. Әгәр дә шушы сакалыңны калдырасың икән, хатының риза булсын дип, ә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы турында сорамыйча. Димәк, Аллаһ Тәгалә нәрсә эшли? Аллаһ Тәгалә синең белән риза түгел. Хатының да синең белән риза булмаячак. Хыт син шунда теге ничек әйтим, чебен тайла торган әйбереңне битеңне ясап куйсаң да. Булмаячак хатының синең белән риза. Аллаһ Тәгалә бирмәячәк. Бер кардәш сөйләдем дә бугай. Шулай тоже яшәде. Мин сакал үстермим, сакал үстермим, сакал үстер диясең. Юк, хатын булай әйтә, нитә, әле мин яшь тегеләй була дип инде шулай шут итеп көлеп, нитеп Бер мәлне бу үстерә башлады, әлхәмдулилла, Аллаһ Тәгалә йөрәгенә салды, үстерә башлады. Хәзер үстерде, зур сакал берсендә ди, хатын белән ди шулай ди, э, жатабыз ди. Хатын борылды да әйтте ди. Оказывается, я раньше с подругой спала, а теперь со настоящим львом дип әйтә ди. Сакал белән ди. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле торма, хөрмәтле кардәшләрем, Аллаһ ризалыгын өстен куеп, өстен куеп, кеше ризалыгыннан булсымы ул эш, булсымы ул өй дөнья, булсымы каядыр икенче, булсымы начальник, әгәр дә ул Аллаһ ризалыгыннан, я әгәр дә ул Аллаһ куйган чикләрдән чыгара икән, Аллаһ та риза булмый. Миллионлаган акча эшләсәң дә эшеңдә, әгәр дә ул чиктән чыгасың икән, ул бәрәкәт китерми. Әгәр дә син онытасың икән Аллаһ Тәгаләнең куйган чикләрен һәм эзлисең икән мөнәсәбәтне яхшыртырга. Ягъни менә әйтәм ич, менә шушы мине мине ул менә бу актыккы мәхәббәт инде безнең иншалла Корбан бәйрәме килеп җитә. Корбан бәйрәмендә мәчетебездә сарыклар була. Башка былтырларны шундыйрак әйбер булды. Э, сарык сатучылар әзрәк бәяне арттыра башладылар. Яни обидка обидка барган саен сарыкның бәясе арта башлады нигәдер. Хәзер арткан саен кешеләр теге ничек әйтим, безнең татар халкы простой инде ул. Теге корбан корбан дигәчтән соң әйтәләр бит, корбан белән сатулашмыйлар дип. Не торгуется торговый теге ни дип инде. Сатулашмыйлар ди корбан итне сарыгы белән. Шулай дип әйтәләр дә интегеләр интеләр. Безнең татар халкы простой сатулашмый. Ләкин белергә кирәк, әле корбан синең корбанга булыр саналыр өчен син аны Үзеңнең мөлкәтеңә керергә тиешсең. Син аны сатып алырга тиешсең. Син сатып алганнан соң ул корбанга әйләнә. Аңа хәтле аның сарык үстерү ниләр әдәпләре бар, корбан сарык үстерү әдәпләре. Әмма дә ләкин ул сатучының эше. Синең эшең ул менә сиңа керде корбан сарыгы, менә шуннан соң ул корбан сарыгы булып санала. Син салырга, шалырга тиешсең аны. Ләкин аңа хәтле ул бары тик сарык. Шуңа күрә сатулашу эше ул эшләрдә дөрес, ярый. Чөнки сатулашмасак, менә бәя шулай арта. Мин инде ничек дип әйтим инде, ул кешене дә бит инде шакырып китертәм, чтобы монда халык касарык килсен дисен өчен. Ул кешене дә бит инде теге по просьбе дигән кебек монда сарык аклар алып китәм. Хәзер ике упка арасында халыкка да кыйбатлана, тегендә дә шакыртырга. Ике упканың арасында мин. Но ахырга таба түзәлмәдем, кешеләргә әйтә башладым, барыгыз сатулашыгыз, барыгыз сатулашыгыз. И баралар сатулашалар, дүртешәр, бишешәр меңгә сатулашып киләләр и. Монда да ул бездә генә түгел, ул бөтен җирдә дә шулай. Менә сез карагыз аны. Мин просто сезгә ачык сөйлим. Үзебезнең халык, үзебезнең ни мәхәллә. Шуңа күрә без килештек быел э, теге килограмм белән. Ансы бик тоже начар инде, тоже тегенч дип әйтим. Кешеләргә бик ошап бетми. Качан син э, сарык итен дип инде сатасың, ит, ит бәясе белән дип инде килограммы 300 сумнан менә шулай дип инде. Но нишләтәсең? Әрләшкәнче, ниткәнче лучше менә шулай төгәл булсын. 1 килограмм живой сарык, бер сарык 1 килограмм 300 сумнан менә монда бездә булачак, ни белән. Менә шушы әйбер булмасын өчен без быел үзебез Бөтен илне монитор итеп чыктык. Волгоградта күпмегә килә, нидән килә, Дагестандан килә, нидән килә, ничә сум, каян ничә сум, ничек тегеләй булай. Бөтенесен белештек, нитештек. Теге Менә шушында белешкәндә, ниткәндә шундый случай булды, берсе әйтә, менә ди, кредит, кредит алдым ди. Хәзер мин сезгә болай бирсәм ди, Безнең акча юк, анда миллион акча кирәк, чтобы ничә 80 сарыкнап килергә, 70 сарыкнап килергә. Безнең акча юк, без патериализация сорыйбыз, чтобы менә моннан күпме сарык алдык, теге халык күпме алды, калганын бирәбез дип әйтәбез инде. Менә шуны әйтә, без ничек, без сезгә ничектер, безгә миңа ди 30 көнне ди минем актыкы срок ди, мин ди кредитка алдым ди ул сарыкны ди. Ягъни менә шушы кредит, ягъни кредитка алып, имештер ди ул мусульманнарга ярдәм итә, безгә ярдәм итә. Имеш, без мохтаҗбыз менә шушы аның гөнаһыга батып, менә ул безгә сарык алып килергә. Ягъни аның сүзе шундый инде, дөреслектә инде бу бар тик баю гына, бу тик баюклык кына эзләү. Шуңа күрә дә хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә без Аллаһ ризалыгын эзләсәк, Аллаһ ризалыгын һәм халык менә шушы гөнаһларга кермичә Аллаһ эзләсә, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. Бу дөньяда да, киләсе дөньяда да. Бары тик нәфсеңне генә буйсындырырга кирәк. Шулай итеп, инде әйткәнемчә, безнең иншалла сарыклар булачак. Инде э, без сарыкларны акчаны алдан алып эшләмибез. Э, чөнки алган соң җаваплылыгы зур. Без ни эшлибез? Э, чират ясыйбыз. Мисал өчен сездән килделәр, әйттегез, менә шул хәтле сарыкка, шул хәтле акчага безгә кирәк. Без әйтәбез, аха, менә шушындый, шундый сарык бар. Хамдулилла, анда вакытын билгелибез. Анда беренче группа килә, мәсәлән, иртәнге сәгать 4-тән башлыйбыз сәгать 6-га хәтле, анда 2 сәгать 6-дан аннан соң 8 хәтле икенче группа килә. Без шушы записьләр белән язылганнан соң чиратта басып тормасын өчен менә монда чират билгеләячәкбез. Шушы чират белән иншаллаһ тәгалә кисү булачак инде. Инде Аллаһ Тәгалә әйткән сүзләребезне кабул кылсын, бәрәкәтле кылсын, хәерле кылсын. Сүзләребез үтеп инде иншаллаһ Тәгалә гамәлләргә ашыгына. Аллаһу акбар.

Кылган гөнаһларыбызны, ялгышларыбызны, хаталарыбызны, йа Раббым, кичерсәң иде. Тәүбәләребезне кабул әйләп, тәүбәләребездән соң гөнаһларга кире кайтмаска насыйп итсәң иде. Көннән-көн изгелеккә, көннән-көн хәерлеккә омтылып, Коръәни Кәрим белән, йа Раббым, яшәп, Коръән укучылардан бул, Коръән ятлаучылардан бул, балаларыбызга өйрәтүчеләрдән булып, Коръәнне, йа Раббым, вәгазьләгән Пәйгамбәр кылычларын Мурат ибн Камил, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу сүннәте белән яшәүчеләрдән булып, аның өммәтеннән булып, аның шәфаатына чорына итсәң иң. Я Раббым, шул гыйбадәтләрдән кайтып булган әҗер савапларын сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм савапларыбызны, сәламнәребезне ирештерсәң иде. Кылган гөнаһларыбыздан, я Раббым, Инде ярган газабын кичерде, кичер, кичереп, инде кылган изгелекләребезне каулардан кылып, я Раббым, инде өммәтебезгә хәерле ярган газабын адәмнәрдән баргансып исәңи. Файда китерерлек ярган адәмнәрдән безне исәңи. Гаиләләребезгә, балаларыбызга тәүфик, хидәят, иман, истигал биреп, өлфәт, мәхәббәт иңдерсәңи. Я Раббым, хәерле тәрбияләрен насыйп әйләп, инде я Раббым, безнең яхшы якларыбызны күреп, безнең җүнсез якларыбызны күрсәтмәсәң иде. Я Раббым, инде Һәммәбезгә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва өчен дәвамчылардан булып, инде я Раббым, ахырына хәтле җиткерүчеләрдән булып камил рәвештә үтүчеләргә булырга насыйп итсәң иде. Дөньяларыбызларыбызны, тормышларыбызны зая үткәрмис, үткәрмичә, хәерле гыйлемнәр белән, хәерле гамәлләр белән, я Раббым, тормышларны тотарга насыйп итсәң иде. Кемнәр бозыклыкта, авырлыкта, хәсрәттә, кемнәр, Раббым, аллам, шифа таба алмый, кемнәр, Раббым, залап иман юлын таба алмый, я Раббым, инде мәрхәмәтлегеңне күрсәтсәң иде, я Раббым, инде рәхмәтеңне һәммәбезгә ирештерсәң иде. Я Раббым, Инде киләсе ел Гамаз Аллам бәйрәмнәребезгә әзерләнеп, дөрес тә япрам бәйрәмнәребезне үткәрергә насыйп итсәң иде. Җәннәт әһелләренә бу җәннәт фирдәвс дәрәҗәсендә сикеп пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең олуг рәхмәтең, үзенең хозурларына кылырга насыйп итсәң иде. Я Раббым, безнең сүзләребез зәгыйф, әмма күңелләребез сиңа омтыла, инде безнең тормышларыбызны үзең тозык кылсаң иде.